Aħna poplu ġeneruż. Imma kull imma ħafna drabi aħna judgmental. Namlu ħafna ġudizzji u namlu ħafna labels. U labels iweġġaw in-nies. U labels ma jħollu nix inħobbu kif suppost. U lura dak dak il dak is-slogan mhux qed nieħdu biss jien għall-gradwati imma qed nieħdu wkoll bħala l-messaġġ għalina l-membri tas-soċjetà hemm barra bil-mod ta' kif irridu ngħinu fl-aftercare li qed toffri l-Caritas. Caritas qed tagħmel biċċa xogħol kbira li tkompli tkun hemm u tkompli tkun ta' spalla għal min jista' jkollu bżonna. Imma mal-aftercare tal-Caritas aħna bħala soċjetà fid-dmir li nagħtu din l-aftercare ukoll. Aftercare ta' mħabba, li niftħu qalbna, mhux nagħżlu għal min niftħu qalbna, imma rridu niftħu qalbna għal kulħadd u speċjalment għal dawn ħutna li llum qed jiggradwaw u li se jerġgħu joħorġu hemm barra u jiffaċċjaw l-isfidi. U allura Is-soċjetà tagħna trid tkun sensittiva u trid tkun sapportiva, tagħti l-appoġġ u tagħti s-solidarjetà. Ħa nkompli fuq l-aftercare tal-Caritas. Mal-aftercare li tagħti l-Caritas, kull membru tas-soċjetà tagħna fi dmir li naqdu l-isforzi tagħna. U filwaqt li ningħaqad mal-ringrazzjamenti li għamel anke Monsinjur Arċisqof u Leonid, għas-sapport qawwi li hemm mill-awtoritajiet tagħna għall-Caritas. Imma rridu nkomplu ntejbu dak is-sapport. Irridu nkomplu ntejbu dak is-sapport f'affarijiet mill-iktar bażiċi. Smajna l-Head of Family jekk m'iniex sejra żball tgħid l-issues li uħud mill-gradwati, speċjalment in-nisa, ikollhom anke fejn tidħol kwistjoni ta' xelter, il-ħtieġa li jkunu jistgħu jibdew triqithom billi wkoll ikollhom fejn jgħixu b'mod diċenti huma u l-familja tagħhom. Uħud minnhom ikollhom dawn id-diffikultajiet u ma jkunux laqqas jistgħu jifilħu għal piżijiet finanzjarji u allura dak is-sapport dak dik hija parti mill-aftercare. li rridu nagħtu, nkomplu nagħtu bħala Stat. Għalhekk l-aftercare tal-Caritas waħedha tagħmel ħafna ġid, imma għandna bżonn nissapportaw il-Caritas fl-aftercare services billi nassiguraw li bħala membri tas-soċjetà nħobbu nagħtu s-solidarjetà billi nkunu sensittivi u nifhmu li rridu nkunu solidali ħalli nagħtu dik l-ispalla li hemm bżonn, flimkien imbagħad ma' servizzi oħra li hemm bżonn. Hemm ukoll l-issue tal tax-xogħol u Fabrizio tkellem bl-aktar mod ċar. Ma tkellimx għalih, tkellem għal sħabu, għal dawk li tkun diffiċli biex jerġgħu jsibu x-xogħol. U hawn irrid nagħmel parentesi u ngħid grazzi mill-qalb lil dawk l-employers, għaliex naf ħafna minnhom jiena, li jagħtu ċ-ċans, li mhumiex judgemental, għandhom qalbhom miftuħa, ġenerużi u qed għażlu l-imħabba dawn. Għażlu l-imħabba. billi jiftħu qalbhom għal ħaddieħor jagħtu ċ-ċans u nħeġġeġ hawn l-employers kollha Maltin biex jiftħu qalbhom kollha kemm huma ħalli nagħtu ċans lil dawn ħutna gradwati biex kollha jkollhom l-opportunità tax-xogħol. Għax ix-xogħol jagħti d-dinjità. Ix-xogħol jagħtik skop. Ix-xogħol jagħtik ħajja. U l-aħħar punt li xtaqt insemmi, bħala wkoll parti nqisu bħala parti mill-aftercare. Filwaqt li nirringrazzjaw l-Alla saru ħafna tibdiliet fil-rati tagħna kif nitrattaw Leon itsemma il-liġi terba' snin ilu li llum nftaħna għal mod ta' kif inħarsu lejn persuni li jiżolqu minħabba l-vizzju, irrid nagħmel appell. Il-kwistjoni tad-dewmien. Ħafna drabi wadbu l-onus kollu fuq il-qrati tagħna. Mhux qed ngħid li m'għandniex ma fadalx x'isir biex il-qrati tagħna jkunu iktar expedient fil-mod ta' kif nittrattaw il-kawżi. Imma wkoll hemm fattur ieħor li ħafna drabi ma nindunawx u nagħmel appell hawn. Nagħmel appell lil dawk l-avukati li jużaw l-istrateġija tad-dewmien għal raġunijiet li jistgħu jkunu diversi. Jekk joġobkom. Min għandu l-każijiet irid ifittex jeħles minnhom. Għaliex il-healing process jiġi mxekkel. Ir-riabilitazzjoni tiġi mxekkla. Speċjalment imbagħad dawk li jkunu rnexxielhom b'suċċess. li jagħmlu l-programm jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom, jerġgħu jingħaqdu fis-soċjetà, jerġgħu jsibu saqajhom, jagħżlu l-ħajja tas-sew u jagħżlu li jħobbu. U allura hemm bżonn li hawnhekk ukoll ikollna s-sapport lill-aftercare tal-Caritas biex dak l-investiment li l-Caritas qed tagħmel f'dawn ħutna jista' jkollu l-outcomes, ir-riżultati kollha mixtieqa ta' żgħażagħ ta' rġiel u nisa li jistgħu jerġgħu jmorru lura fis-soċjetà b'moħħhom mistrieħ li jistgħu jkomplu mixjin 'il quddiem. U wkoll, forsi rridu nikkonsidraw li min ikun wasal b'dan il-mod X'hu li għamel il-programm, dak is-sagrifiċċju kollha, tlugħ u nżul. Smajna min jgħidha b'fommu, tlugħ u nżul. Għax il-programm mhux faċli, laqqas. Irridu anke meta niġu quddiem il-ġustizzja. Forsi rridu nikkonsidraw anke l-liġijiet tagħna f'dal-kuntest. Li min ikun għamel is-sagrifiċċju jkun premjat. Premjat rikonoxximent. li qed nagħrfu li sar is-sagrifiċċju li l-konsegwenza ġarra anke b'ħafna sagrifiċċji u li allura mbagħad rridu ngħinu ħalli dik il-mixja, dak il-vjaġġ ikun jista' jitkompla u jitkompla mingħajr forsi skossi żejda ħalli dak li jkun ma jaqtax qalbu. Irrid nagħlaq billi ngħid grazzi lill-Caritas. Grazzi, Dun Victor, kif jaf hu kien issa l-età tiegħi, tal-viżjoni tiegħek. Grazzi lill-Knisja li għarfet din il-viżjoni. Grazzi Leonid li inti qed tkompli tmexxi l-legat flimkien ma' Anthony u t-tim ta' ħaddiema ġewwa l-Caritas. Grazzi lil dawk il-ġenituri li ma qatgħux qalbhom minn uliedhom imma komplew ifittxu jsibu s-sapport sakemm waslu lil uliedhom fuq il-bibien tal fuq l-għatiebi tal-Caritas. Grazzi lilkom għeżież gradwati li lilna qed tagħtuna eżempju. Bl-eżempju tagħkom jien qed nifhem li fil-ħajja l-isfidi nsibuhom imma rridu nkunu determinati. Irridu nemmnu, irridu nafdaw, irridu nfittxu l-għajnuna. Irrindu, irridu nagħżlu l-ħajja u rridu nagħżlu fuq kollox l-imħabba. Nirringrazzjakom.